Helo, shwmae? Dw i'n ôl nawr gyda'r background sydd bach yn llai boring. Nawr, ni wedi dathlu y Nadolig ar y sianel, ni wedi dathlu y Flwyddyn Newydd a nawr mae'n amser i ddathlu diwrnod Sant Estwynwen. Ond, bydde fe ddim yr un peth ar y sianel os na fydden ni yn cymryd y mic mas o rwbeth. Dyn ni'n mynd i fod yn reacto i y fails priodas neu proposals mwya ffynni ar y we. Connie off 'dy'r fideo gynta. Dwi am rancio nhw o chweched safle i rif un, felly cawn weld. Nawr, yn y chweched safle. Mae hwnna'n really funny. Ond, does na ddim byd y bod gyda bod yn fyr sy'n mynd ymlaen. Yn safle rif 5 mae y fideo yma. Nawr, cyn bod yr un hyn Hyd yn oed yn dechrau. Dwi'n gwybod bod e'n mynd i fod yn wael achos mae merched wastod yn mynd yn nuts ar y pwynt yma mewn priodas pan maen nhw'n taflu y... y... bouquet. Dyna'r gair. Mae ddim yn swnio'n iawn. Felly, gawn ni weld. Ti'n gwybod be? Ti'n gorfod gwerthfawrogi faint o ymdrech mae 'di rhoi mewn. Nath hi cael bach o headbutt ar y bouquet, cwmpo ar llawr, ond nath hi dal, dal, dal, dal y bouquet. Deg allan o ddeg am yr ymdrech gan y fenyw. Yn y pedwerydd safle. Odd e ddim yn hir iawn ond fi'n credu yn symio lan fel ma' lot o bobl gwir yn timlo mewn priodasau, ma' nhw jyst methu bod yn bothered i fod yna. Ma'n gofyn rwbeth wrtho hi, ma'n gweud shh a ma' fe jyst yn taflu'r bocs i'r llawr. A t'mod be? Soi hyd yn oed yn beio fe. Nawr, rhif tri. Ma'r un nesa ar bwys y môr ar y trath, felly dwi'n mynd i geso bod 'na rwbeth i neud ar y môr. Conioff.

Bad luck. Ni dechra mynd yn serious. Pwy sydd yn yr ail safle? Cawn ni weld. T'o be, ma hanner fi rili moyn i hwn i fyn yn wrong. Ydy hwnna'n gas? Na, na. Achos, pwy sy'n meddwl fod hwn yn syniad da? Dyna'r cwestiwn. Yng nghanol stryd ar skateboard. Heb helmet. Cyfeilltwyr am hwnna yw. Twpsins. Wel, shock of my life. Maen nhw'n cwmpo. Maen nhw'n just yn dwp. A mae yna bobl o amgylch nhw yn chwerthin ar nhw, achos maen nhw'n gwybod, maen nhw'n trial siowan off, yn dangos... Ww, dyn ni'n gallu skateboardo dyn gilydd. Pwy sy'n chwerthin nawr?
Pawb arall. A nawr, pwy sydd wedi cyrraedd y safle

yn meddwl, gosh, dwi'n sylwi bod fi yn swno yn miserable iawn yn y fideo yma, ond dwi'n siŵr bod fi'n siarad drostoch chi gyd. Dwi'n gobeithio bod fi anyway. Os na, cliciwch off y fideo. Erbyn yn rhy hwyr nawr achos bod chi wedi cyrraedd y diwedd anyway, so may as well bod chi'n gorffen y fideo. Felly, dyna ni am y fideos heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld y fails, priodas mwyaf sydd ar y we, nes i fwynhau chwerthin arnyn nhw, gobeithio wneith chi fwynhau gweld fi'n chwerthin arnyn nhw, a gobeithio wneith chi chwerthin hefyd. Nawr, cyn i chi fynd, newch yn siŵr bod chi'n gwasgu ar y botwm tanysgrifio isod, a hefyd, cofiwch i hoffi'r fideo. Dwi'n gwybod os chi ddim yn hoffi'r fideo, felly newch yn siŵr bod chi'n neud e. Cofiwch hefyd am y gystadleuaeth Pop Tee sydd Just rownd y gornel. Falle taw chi fydd yn ennill y gwobre y tro hwn.
Felly, diolch yn fawr a wna i weld chi tro nesa. Tara!